Ers dechrau'r gyfres, mae y lle wedi dilyn Guto'r hun mewn camp bocsio naw wythnos caled, bydd yn arwain at ei ornest gyntaf erioed yn noson Fight Club 14. What the fuck? Heno ydi noson yr Fight fawr. noson wedi cyrraedd ar ôl naw wythnos. Dyn ni yma yn yr Vale Resort. Oedd ddoe a'r diwrnod cynt ddim yn grêt o gwbl. O'n i'n teimlo'n sick. O'n i'n teimlo'n nervous. O'n i'n meddwl bod fi'n gallu neud o. Dwi wedi bod yn edrych ar cwpl o fights ar YouTube. Ond maen nhw wedi bod yn dychryn fi i fod yn hollol onest. Dyna ni. Dwi 'di neud penderfyniad i ymladd felly ma' rai' fi jyst neud e rŵan. Plan heno ydi trio peidio ca'l fy pynsio lot a jyst rhoi hel yn ôl i'r boi arall. Ond o leia na fydd Guto'n wynebu aelod o deulu ei hun fel y brodyr Ringen fydd hefyd yn cwffio ar y noson. How are you?
Good I'm good thanks.
Cyfla i weld ei lwyfan heno. Cyn i'r gweddill gyrraedd. Waw. Mae'n huge. Yeah, man. Let's go in. Excited?
No.
Relax, you'll be fine. Ar ddechrau'r naw wsos, yr unig ofn oedd gan Guto oedd cael ei daro. Doedd yr achlysur ddim am fod yn ffactor bryd hynny.
O dwi'm yn licio 'yn o gwbwl wan. Wan bo' fi'n sefyll 'ma ma'n d- dwi gwbod bod o'n digwydd. It really is about giving these boys the experience of their lifetime so we do as much as we can to give them the lights, the sound, the effect, the audience is is compact. And um, there's 325 people in the room and, and they're ready to, uh, to watch a good night of boxing. Ti'n gweld y byrddau mae gyd. Fel arfer, swn i'n licio'r sylw, ond... Dwi'n mynd gwybod. O, nerves dechrau fan.

O'n nw'n deud bod pwyse gwaed fi bach yn uchel ond ma' n'w roi hwnna lawr i anxiety a nerves. Peth da felly bod ei deulu a'i ffrindia wedi gneud y daith yr holl ffordd o'r canolbarth i'w gefnogi. Helo.
Dydi Beca yn y tit? Do faint? Do.
Be' i golli? Yy? I golli? Beca i ennill. Pob lwc eto. Pob lwc eto. Ond ma' 'na ffeit eryll. cyn hynny. Siân, ti sy gynta yn y ring, sut ti teimlo? Dwi'm yn bad ond 'da ni'n rhedag ar ei ôl 'i braidd ond dwi 'di bod yn y ring erbyn ŵan ond fel ma' amser ymlaen dwi jyst isio ga'l o drosodd o. Ie. So dwi'm yn bad dim mwy.
Dwi mor jealous bo' ti'n gynta. Ie ti be- be'?
Dwytha ond dau? Ia.
Bob lwc i chdi. Pob lwc! Neis one. Paid cael dy nocio allan rown gynta. Na, 'nai ddim.
Chwala fo.
Shwmai!
Ac yng ngwesty'r Fêl ar ddechrau mis Mehefin, roedd yna athletwyr adnabyddus eraill o gwmpas.
Wyt ti'n amlwg yn athletwr broffesiynol, dwi ddim o gwbl, fel ti siŵr o fod yn gallu deud ar ymol i fan hyn. So, cyn i ti fynd ar y pitch, cyn match, Sgyn ti unrhyw tip, sgyn ti unrhyw routine? Ie. Be' elli ti ddeud wrtho fi, unrhyw gyngor cyn fi fynd i'r ring yna? A ti'n gwbo be', fel arfar ma' be' ti'n fyta yn eitha pwysig cyn chdi neu' wbath 'de, so ti 'di bod, ti 'di ca'l ryw fyrgyr ne' wbath cyn cyn y ffeit ta be' ti 'di fyta cyn y ffeit? Ges i Subway.
O reit oce.
'Di wnna'n beth da neu drwg? Hmm. Dim mor dda a hynny ti'n gwbo ond yy... Be' ddylse fi 'di byta?
Wel, da ni'n dueddol i fwyta fwy o basta neu... Pasta. ...neu ryw...
neu pysgodi neu rwbeth fel 'a. Avocados.
Avocado, ie.
Protein. Protein, ie.
Amateur ta professional ta? O, amateur. O oce. Hollol, hollol, hollol amateur. Second touch! Come on! Amser am yr ornest gyntaf felly, ac wrth weld Siân, un o'i bartneriaid sbario, ac un doedd o'n methu ei handlo, yn cael ei daro'n galed ac yn gyson, Mae realiti a ffyrnigrwydd y gamp a'r noson yn dod yn gliriach i Guto.
Dwi'm yn deall pam bod pobl yn cael pleser o jyst pynsio ei gilydd. T'mo' mae jyst ma'n ffycin ma'n villain. Tywel Siôn yn fynna. Ar ôl y ffeit gynta, gath o stid go iawn yn y trydydd rownd.
You alright? No, I don't want to do it. Basically. There we go.
Ac mae'r ornest fawr yn y fantol.
teulu fi 'ma. Dyn ni'n ffilmio yn amlwg. So dwi'm ishe pobol fel bo' fi'n cwitio.
Funuda cyn bod disgwl iddo gamu i'r sgwâr i'w ffeit focsio gynta, mewn noson white collar arbennig yng ngwesty'r Fêl, mae Guto Rhun yn derbyn cyngor gan un o'i hyfforddwyr. Ond da, ydy o'n gwrando? Dwi ddim yn gwybod, ti'n gwybod be, dwi rili, dwi methu meddwl y pwynt ma. Dwi rili, dwi... Wff.
Ni'n poeni, ond dwi'n dwi falch iawn o'n o'n dweud, ti'n gwybod, sy'n gennau mor gati fi mewn i'r ring na, wedyn, uh,

Do bydd joio hynna. Guto'n amlwg ddim mor hyderus ag oedd o ar ddechrau'r naw wsos, ond gefn llwyfan, mae ei wrthwynebydd yn gwneud y mwya' o'r amser i baratoi. A'r gwrthwynebydd hwnnw ydi Kirk Ford o Gaerdydd, gŵr mae Guto wedi ei wynebu'n barod tra'n ymarfer yng nghamp bocsio Elite Fitness. Ond draw â ni rŵan at Gary Pritchard, sylwebydd gwadd y lle ar yr ornest fawr. Diolch yn fawr a chroeso cynnes i chi i westy moethus y Vale ger Caerdydd. Ar ôl deufis calad mae'r noson fawr wedi cyrraedd. Guto Rhun yn edrych yn nerfus wrth gerdded i'r sgwâr i fiwsig Britney Spears. Ond mae 'na neges bach yn aros amdano gan ŵr arbennig arall. Hi, it's Ashley Williams, just want to wish Guto all the best from all the boys tonight.
A pha well ffordd i fynd i fewn i'ch gornest gyntaf na hwb gan gapten Cymru, Ashley Williams. A dyma ni, y gyntaf o dair rownd, ac yn syth o'r gloch mae Kirk Ford yn gwthio Guto'r Rhun yn ôl tua'r rhaffa. Gŵr o Gaerdydd yn dangos ei grefft, yn hawlio canol y sgwâr. Wel, y limping south paw assassin mae Ford yn galw ei hun. Ond yn yr eiliadau cyntaf yma, mae'n ymddangos ac unwaith eto yn profi hynny mae y dwrn dde ydy'r gryfa. Ac eto ac eto ydy'r gri o gornel gito'r hun. Ond bach yn llac ydio ar hyn o bryd. Mae angen gwneud yn siŵr bod yr ergydion yn glanio. A mae angen dangos dipyn bach mwy o amrywiaeth. Kirk Ford sy'n fwy ysgafn ar ei draed ar hyn o bryd. Yn cael ei orfodi yn ôl i'r gornel unwaith eto gyda'r hun. Yn llawer o ergydion glân yn glanio, ond yr ergydion i'r corff yn siŵr o flino gyda'r hun. Digon o gefnogaeth i gyda'r hun, i deulu wedi teithio i lawr i Gaerdydd ar gyfer yr ornest. A digon o gefnogaeth hefyd gan y gŵr yma, Mark Randall, hyfforddwr gita'r hun, wedi bod yn focsiwr amatur ei hun, a bellach yn gweithio ers deng mlynedd yr hugian yn y byd casinos ledled y byd. Ymdio, cae deitha ni lle mae bres o hen yma, os mae ar y gornel goch neu'r gornel las. Gita'r hun yn dechrau blino wrth i ni ddod tuag at diwedd y rown gyntaf yma. A dy ben i fyny a dal i symud ydy'r gri gan Mark. A mae'n ddigon cyfartal. Gan nad oes yr un ochr na'r llall wedi llwyddo i lanio ergyd lan eto. And again, and again, and again. Waith amddiffynnol dda unwaith eto gan Guto'r Hun i osgoi'r ergyd ond yna yr ergyd isel ac un arall i'r wyneb gan Kirk Ford. A fydd Guto'r Hun yn edrych ymlaen at glywed y gloch, a dyna ni, diwedd y rownd gynta. A dewn ni glywed be sy'n gan y gornel i ddeud wrth Guto'r Hun. Okay, chin up, chin up. Cad dy ben i fyny, right, meddai Max. But when you throw in your left, look where you're throwing. You're looking away, you're going like that. Come on, big effort, Ashley, now, come on, two rounds, all that work, nine weeks, come on. Let's go. Seconds out. Ia wir.
Mae'r holl waith mae Guto Rhun wedi bod yn neud wedi bod yn arwain at y ddwy rownd yma sy'r ôl. A lot gwell yn barod gan Guto Rhun ar ddechrau yr ail rownd. Mae'n llawer fwy ymosodol. Yn rhwystro ffod rhag rheoli cyflymder yr ornest. Ond mae ffitrwydd wedi bod yn bryder gan dîm Guto'r Hun. Guto'r Hun ei hun yn credu mai dyma fydde y rhan hawsa, ond efallai bod ffitrwydd ffod yn dechrau dangos. Ond sylwch ar y penwisg sy'n gan y gŵr o Gaerdydd yn y fest goch. Mae penwisg arbennig yna yn rhoi Mwy o ddiogelwch i wê yno. Ww, oedd honna'n ergyd isel. Cyfle felly i Guto Rhun gael ei wynt ato, ond mae'r penwys gyda Nate yn anodd iawn i Guto Rhun daro wyneb Kirk Ford, efallai mai ergydion tuag at y corff ydy'r ffordd ymlaen. Cod y ddwylo, cod y ddwylo ydy'r gri o'r gornel, ond mae'n edrych yn ddi iawn ar Guto Rhun ar hyn o bryd. Traed chwim Kirkford o Gaerdydd. A mae gitio'r hun yn sownd yn y gornel, mae'n methu symud. Dio ddim yn symud allan o'r gornel hyd yn oed pan yn cael y cyfle. Ac unwaith eto i fewn i'r gornel. A dwi'n meddwl bod gitio'r hun wedi blino'n llwyr yma fan hyn. Mae'r dyfarnwr yn edrych fel i fod a yn disgwyl neidio rhwng y ddau a mae gitio'r hun wedi cael digon. Mae'r dyfarnwr yn camu rhwng y ddau. Gyda'r hun wedi blino'n llwyr, mae wedi cael digon, medda fo, a dyna ni ddiwedd yr ornest. Arferiad yn unig ydy'r dyfarnwr yn cyfri i ddeg, cadarnhad gan Gyda'r hun bod o wedi cael digon. Cymeradwyaeth gan y teulu, a cymeradwyaeth gan Kirk Ford hefyd. Tibod, bach yn shit bod fi heb 'di gallu neud tri rownd dan, o'n i jyst yn teimlo yr egni'n mynd. Tibod, mae drosodd fel 'na, ond ie. Hey ho. Yes, gyda boi arall. Like mouth thing ma, fel brace mawr yn allan. Mae'n deg. Ond dyna ni. Dwi'n beth y bocsio beth. Eto yma. O, ti'n ffynnu dad. Ond, ti'n ma, dwi wedi dysgu gymaint. Swn i'n teimlo'n hyderus fod yn gallu ymddiffyn fi na'n lle chi punch. Dwi wedi goroesi ab torri'n rhwyd. Na ni, ma drosa.
Dwi'n rili falch bod y ffaith na drosod, mae'n rhaid fi ddeud. Sa neb yn licio gweld ei brawf fach yn cael ei hitio. Um, ond dwi'n credu nath o'n dda iawn, dylai fod yn um, proud iawn o fo'i hun. Mm. Dwi'n yn gweld o'n rhoi yr, uh, y sgil newydd i

Rhyw tri chwarter awr di bod. Cael cawod. Di newid. Ia, yeah, dwi'n bod sut i deimlo, mae'n deimlo rili really odd. Gan bod fi di rhoi fe fyny, dwi'n methu cweit cael yr... Mae drosodd, mae yna rhywbeth dal bach sy'n dal fi'n ôl. Ond, ia, yeah, mae wedi bod yn tough going. Cwpl o wythnosau rili really anodd am mywyd i, so o'n i'n meddwl yr rhain 'na yn tuff. Dwi falch bo' fi 'di neud o. T'od ddim lot o bobol sy'n gallu deud bo' n'w wedi neud o achos pryd nes i ddechre treinio ma' 'na llwythi o bobol 'di tynnu allan felly t'od dwi'n browd o fy hunan yn y ffaith yna bo' fi wedi para ar naw wythnos a dim i fewn i'r ring. Dio'm bwys bod y canlyniad.